ku channel ku huma ka xifundzha se ku nga tivisa vayingiseri ku n'wi mani and then eh, ku humelele Um, na vulavula ku i Busisiwe Chauke mara va ni vitana Gupta. Busisiwe Gupta ri vo tlanga.
O- so why choose ku ku ti vitana gupta ka ni mavito hinkwawo
ku na risimu rin'wana ni featuraka ka rona it was my first time ya ku yimbelela vito ra risimu rero a ri vitaniwa gupta so that's how i got the name ya gupta yeah. na ku susa

uh, na, na Mr. Mageza. Yeah, okay. So, na tata ku mi sungulerile swa music. Lela se mi fika channel ku mi sungulerile Yeah. music eh mi na ti album or na ti single tingani. Um,
byo yimbelela i khale ku ri ku yimbeleleni ka va ku a ko va na it was a band kaya mara a no hlawela a ni nga a ni se tshama ni leader but twenty twenty one i fana na mina a yimbelela risimu rin'wanyana . na papa mhani a ri yimbeleleriwa mhani it's a mother's day ivi a ku tana u ta yimbelela u ta leader so i went there ta yimbelela that's where a nga realiza ku voice ya fita ku leader it's good so that's how i get okay.
music uh, before unomkabanyeto nitoma kama ku amyimbelela papa na mhani papa na mhani lava i mani na mani i Elias Chauke from Imapop i kokwana wa mina papa mhani
oh, Elias Chauke ya va yimbele leta njhani vo va yimbelela gospel na swin'wana
Okay, ni tiva Elias eh Chauke va ka Makuleke. Hi vo ni tivaka vona lava a ni va tivi mara hayi loko ha ha ri swin'we ni ta va tiva.
Okay.
Okay, mi ri va bale to yini? Se hi nghene hinkwako swi nga ta kota ku swi twisisa kahle ku eh, i mani i mani ku humelela yini. Mary Boma Baluteng.
vayimbelela gospel na xigaza there is a track ni nga yimbelela na vona ra xigaza a va ri vitana ku i vuya kaya So ta
mara nga ku it's a similar person man. Elias loyi. It's a similar na yo ba ta gospel na ntivo va pfa va a pfa va chaya ka xinyori. Hayibo.
ya vaziva vagona ka bende akasungula
oh, sesi va ti vitana zongodi ra vutlhari
okay i ta va busy hi vona a va busy hi vona okay mi ri mi sungule hi 2021 ku ba swa n'wina

Om yeah. ba arbiya changa. Yes. Yes. Okay. Eh mere mita mita ichaya ku or mi ichaya ku or ma plan ku ichaya ku.
Kona studio kaya kama kwa. Ewa, ngeke ngeke swi swi swa ku swi straight.

ku na leti ti lorhaku ni tiva kha ni yimbelela and then ni recorda hi phone leya studio some of the lyrics ti ta ku ri kwalaya studio nkarhi wun'wanyana wa chaya beat a ni ta ku na beat hi leyi ti ti lyrics ti ta kwalaya ti ya ti.

ya ximanga xa tini so ku ku mi va mi va kun'wana laha ku ku hlupha yini sweswi
Ah, I know ka ni nga ti ni gitari mina but now I'm back into music. That's why ni lava ku tiveka.

i busisiwe chauke
okay busisiwe chauke eh ka ka mtimu mo kwe e ka ya no maka maphophe maka mm, okay okay okay so la eh hi ta va hi hi khe hi tirha swin'we ku ya mahlweni ka tinsimu leti ta n'we leti mi nga ti chaya a ku chaya mani

Mm. Oh, eh, ni twi black cat a ku ku na part yin'wana yo duma ngopfu nga tshama mi yimbelela a ni sure na tatwa hi n'wi mi vula ku okay ni tshame ni yimbelela na ximanumanumani ka part yin'wanyana a ni nga tshembi loko loko a ni byela a ku hi yena munhu loyi
ya ni Ndzi nga zini ta va ndani hloniphi ni swi vula hi nomu wa n'wina ku okay hi mina ni nga yimbelela lahayani ku ndleki yini kwalaho
mina ni nga yimbelela kwalaya ka track lera ra dj mumba ndagweni ni nge tleli there is a voice laya yi ngo ni ri se nda ten thousand i voice ya busisiwe guta

va lava ku mi buka or va mi lava for ti-event or ti-gig or something va mi kuma kwihi ka I mean Facebook WhatsApp Twitter if mi na yona social media wise um ka Facebook ku na leyi nga busisiwe group ta lowo yimbelela

ya hi swo sweswo um a a a a ha ri a ha ri ku tirheni hi ya mahlweni ka ti-fence ta n'wina mi nga ti bye kwini ti-fence ta n'wina like a ni a ni na ti-fence loko mi ri tlambi mi ri artist na ti-fence
ya um ka defense mina i ku

swinene ngopfu swinene ngopfu mi basisa mapiano ah hinkwaswo na cina ni xingondo a a wari
hi ngondo Mhm. Eh, ku ri humisaka mi artist na saka mu swinene ngopfu swinene ngopfu ya ya artist va Vanhu va nyutiwa, creative, vanhu eh, yi va nyutiwa la. creative. oh ma- mabanana ngunyuti ya ya eh a ni loko mi ri ni swi veka va swi veka njhani loko se R&B swi nga endli ba xichangani xichangani xi nga endli mi pop mi fanele mi secha music kumbe mi za mi kuma ku hi wihi kahle kahle loku nga kahle
Yeah, ni ni such a such in so far. I mean, but now Marabenta is a good way for me for now. Oh, You oh, peeling?
Now I Marabenta.
use Marabenta. Eh, Yeah.
okay. Uh, so mga win gam defense dash gaza forward or defense da men or mga win gam men nga malala bazane mukuma na mwita pela mzame yima yimi singo
Yayi sona sivuleni.
Veliye mwenye ni- Um, Sivuli. ka- ka ti-fans ta xigaza forward na ti-fans ta boda class na ta wisisiwe bukta ni rhandza ku khensa swinene for nkarhi lowu mi nga nyiketa ene ni lava ku mi nyika a good music ka sweswo na mi tshembisa ni hlamba mi nga swi vona mis na mi tshembisa music is in the way I want to be the top.
So loko loko se swi vuse mi va lava ma va lava ka ka Facebook ya vona ka Facebook leyin'wanyana fan page Buzisiwe Gupta Buzisiwe yinini na number phone leyi ya zero seven yinini liya na le ka xigazafoni a hambi ku wa ka mina loko ma lava na ma ma ma ma, ma senda message lama ku lava sesi lavaya eh, gupta and then swi ya n'wi senda ku ya mo senda ka ka ka page ya mo senda la ni ta va lavulava ndzhaku makumu
ya okay so
before hi pfala loyi a lava ku vutisa xivutiso ka sesi vusi or a lava ku vutisa xivutiso ka mina a nga request leyi a yi na tikinga leyi this one a yi na tikinga a nga a nga tlhava request laha mi ti hlamulela hi wexe swivutiso swa n'wina so munhu loko ha ha ri ndzeni munhu ku fanekhe ni ni cheka swin'wana um maybe a ni swi siyini na okay se mi ri na na dj mashonza mutirhinyana
ya na vona ka ka ka ka iphile na tona ku na track na vona
okay mi nga va rheta njhani ka ka ti Nga va rate producer yini? leti mi nga tshami tirha na tona
yo he's the best producer shamba va olovisa swilo
ona wa va olovile mm, va olovisa swilo swa olova hi rona i i piano track Eh, yeah
kahle kahle yo ko ku eh tinghoma ti ta ti fanele ti chayela ko ku mhani na tona langana tin'wi ya ka le to to hi faneke hi hi yingiselela hi voko vanhu va ta kota ku twa ku eh hi tihi tinghoma leti hi vulavulaka hi tona mi nga endla plan
yeah i'm, I'm trying to do that and and i i i i khampani yi fambe yi chume wena ya phet mun'wana wa tihi swin'we Eh, eh, se segundo hi swin'we driver mageza hi swin'we hi swin'we hi swin'we a yimeli se gupta va ta hi twanyana ku va hi khomeleni oh okay welcome back

ta kumeka Não fala explicar, lá. miring miring mpfale xipikara swi twani
onha xi pfalekangi
ya ya se ma twala ke
se fika
ya xa twani

a ndzi twisisi ku hayi nga yi nga tlangeli wena
eh ah, mo yimbelela kunene hi twa ke wa ta swi vona ku eh n'wina ma feature ka n'we
okay ni ta yimbelela the part leyi ni nga yimbelelaka yona ka that track ra goka

a yi tshama yi va khatini netiweke eka xikondzo ya hlupha a yi tshama yi va khatini netiweke eka xikondzo and then
Okay, so sorry for that.
ya network ya ka xikwembu yi tshama yi kha yi n'wi hlupha So, a hina hi raha na gezi ra ha ku vuya
ya ya ya, a hi- a hi pfaleni a hi pfaleni um lelani stefens ta n'wina um um, mi va biya leswi mi lavaka ku va biya swona hi pfala
Ah, va- vaseketeri va Gota Bay ni kombela ku khomeliwa for ku ku teka nkarhi wo leha mi nga ri ku mphameleni ka swakudya swa n'wina but now I'm back in the game and then I'm tshembisa a ni nge mi disappoint
ya ya before mi famba ku na request la ni twa ku yi ri Mm.

mi mi mi phuxa phuxana
mebula a ni ri na yena this december a ri ku rhikhodeni ka ximshoni Mhm.
ya ya kwalaho mi fanele mi nghena nghena mi ta kota ku tiva ku loko hi se hi leyi mbamba voice ku voice leyi ya mani mi se va ku ya ya ya ya ya group
yagob i go feel voice lavayitiva ku va yi tiva hambi yo va yi tumbele kanjani
ero se senda 20000 kumbexani 20000 ni ri senda 10000 so vanhu vanhu risimu leri va talaka ya va ringi va ringise i risimu ra dj mumba ri hume ka ka ep ya last last last year not leyi ya magoji leyi yin'wana yi humi ka yona Yeah. se mi nga ma yingisa ku ta ku ta voice ya mhani loyi se tinghoma ta n'wi ti kona ka ka ka ka um, music platforms
This month, an an nga kumi chance yo ni uploada but this year, eh, last year August, and upload there single track ya mina ka YouTube. Leyi vitaniwaka munhu wa tika. ya ya mi endlelela swilo swa straight mi mi register-a YouTube ya n'wina yi eh, va ri Busisiwe Gupta mi endla na swa ti swa ti Spotify ni sure ku Black Cat wa swi- wa swi- u swi twisisa ngopfu leswi ya ni ta ya kona va ta ni pfuna kwala
ya ya Black Cat eh i ngwenya ngo yi dlinisa sweswomeka u ta mi pfuna tinghoma leti hinkwato tisingi leti loko ku ti ri four hinkwato ti ya le
ta endla tani mi le ku miseni ka machankura swi na mali mali nyana hayi ni nghene hi kokoseni ya anywhere mtatwa ku no a ku na problem ya hi na hi khesi ku va mi mi mi hi amukelini hambi sweswi mi nga hi dye karhi mara swi na mhaka hi ve patient
a ni khomeleni swinene for nkarhi yo u ni hluphi mcam
sisi ni mi lava hi eight mi nga nghena hi no clock
a yi ri ku mi hlupheni and especially ni tirhisa facebook live ya ya lexi hi facebook kahle lexi ya a xi a xi a xi request lexi ya no well ya hi tirhe kahle mani vona ngi problem eh lavo request va lo requesteni ku vutisa swo tshuka n'wina a vo vo- vo mi vona vo mi vonetela vo mi vona vo malwandla mavasa vo tsundze five ku mala salema eh

sasa ra mwana driver ma ma geza wa telela mi tiva two decide loko ka ma kuleke loko n'wana wa le kuya mina xitom no khesi ku vona n'wina ka the atlas channel
u khense mina swinene
bye bye
sab